Rituko riarire tore ase eofisi ya Omweshimiwa Rachel Otundo togete tonyare koba togokwanera amang'ana amange na mono igoro yatungetie abanto b'ensemo ya Nyaribari Church. Ekero tomanyete ng'a Nyaribari Church nabo kwabeire konyara koba gokigwa risiko ase chintunde ibere onye nchire ya Italy. Naende eki omanyete igoro ya Nyaribari iga tonyara koba togokwanera, korende ase ritang'ani karakwanie omonto omotengereria mwanyagetinge, ere maya komotebia ng'a aye ning'o naende ng'aki ng'aki ogenderete ase ekaunti eye iga ya Kisii. Ritang'ani kabisa, igo nkorakire mwanyagetinge ng'a mbuya mono. Ase ogwancha koinyora ng'a nainche ninde ororo inche momo buna Swali Makega, na Connie Cognize, igo ngoaka ng'a mbuya mono nane ngoteba ng'a abanto bonsi, gokwania abanto bonsi bari rigwasi banye omwana getinge, goteba naintwe ntore negesu tobwate eTV yaito, gotiga togenderere gokora egasi ororo naende abanto tiga barete amaoni ororo rende twanya chanderia nari tokobwaterana tosugie Kisii County yaito bosio, ne nation yaito Kenya. Ngwanyete koba gokubori chibura. Ase ensemo ya Nyaribarichache, nare ntochake kogaka tokorigereria igoro y'omosingi bw'echikura ekogera abanto abange banyare koba bagotwara obwoba bw'okoboria chikura echi iga mono. Obwoba bore aye bono buna omosubati gwatenenete oyomo, naende nare gwabeirwe gotenena boigo egati y'abasacha abange abakonyara koba bakoboria chikura

It was time omong'ina nere abwenerete gocha gati, kiagera omaete nonya ne chieri ibere echi chikorwana, eng'ombe nere ebuete gati yakora ki? Yagikora. Yagiseparate. Ewa. Bono nainche nkarora ng'a tiga ng'iche nsoke at that time, nkonye abanto baito ntebe ng'a ribaga abachire bakorwana esegi, Ewa. inki motakoera omong'ina, aba iga banya gokora ki? Banya Banya gotumia. goseparate. Yeah. Nainche tincheti ng'a ase eng'encho ndi omong'ina alone, Ewa. because nainche ni- nabwate qualities chisaine, Chi'obogima. nkorigereria chikura, ekiagera ritang'ani nainche narabeire leader in various parts, Naberete Ed Galius nasomete esukuru ya Nichuni, naberete nakorete egasi ase eministry ya lands, nkaba edistrict lands officer for many years, nimbwate office yane ngotenenera ninde ninde ninde in various parts igo nkamanya ng'a ninche ninkorete ki? Nimbwate qualifications ase ene inche ndaboria ekura. So for that reason nka gather courage nkarora ng'a tiga nsoe gati so that I can be able to give a message to our people abanto baito barorere totumie egento ekio gose mbarete echange. Unfortunately banto baito mbachire tibategerere naende ti bakairania abagaka aba back bakairani one of them ekero bairanie naende ekero twachaka chikuri echi bono chia 2020 gocha twen chia 2017 naende nkabatebi iga abanto ba minto abagaka aba bonsi bakori richikora na abaya naende nonye bare abaya bonsi mogochora oyomo naende nkwane tori bina ekiagera bono twanarire bina egento mware gokora mware gochora omong'ina Kiagera Musa nonya ore mong'ina, onde taiyo orakore ki? Oraire mong'ina kotini. Twaratimoka nyari bare iga, konya nyari bare yarerire mono, ng'a twatwarire ebina for a long time. Lakini ekero natenena, nabateebia amang'ana ayio, ayio onsi ekero yaikarire chikura, naende bakora ki? Bakeeba. I believe ng'a nao mbainyorete amang'ana aria nabateebetie ng'a, erio bare bono buna motari kobeka bono nebina. Bono the thing is. Egento nkeri ng'a nabo tore abaremu, naende abang'ina abange mbaro bare abaremu batagete korigia ekerogo. Egento kegoita abang'ina in most areas, ebinto bibere bigoita abang'ina. Ekiamo, okonyora mbabwati chibesa. Egento egekong'u sana kegoita abang'ina batabwati chibesa naende baria babwate chibesa, kwanyora their families mbari gwancha, bari koba ready, Bakora ng'a nebiasara chigotuguta. bachia gotumia family resources korigia. chikura. Chiaba tire echio chibesa chigwe chigosira chiaba very difficult eki negento ekemo naende ne chiparty nachiro chinchiro koti konde ase eparty eyene aye mokungu bagogosuki magega bagotebia genda orie ekerogo keria kia woman rep gose genda obe nominated that is what they do so ba discourage omong'ina from this that is the reason why totari gotoka nonye intwe chiparty chiria chinene tokaenda gotoka ebiparty ebio ebike naende manya ng'a ekero ore eparty enke igo ogo finance your campaign.

They have been overtaken by events naende egento kiogokumia ekero omanyire ng'a aye iga ore weak otaimokerereti igoro you will always be known to be weak go at one level goika oimokerere igoro na okoimokerera igoro kogochaka with one person igo nonye ninche that is the reason why nare goteba buna ekero kia women rep ndaisi lakini na sacrificing afadhali eke nintaira ase eng'encho ninche ntagete koigorera abande enchera oboremu.

Ekero ekerora keria nanche ntemete korigia ekero goika, I will still continue trying. Ekiagera nase agoteba inse akonyora ng'a tindi ko ko gotenena koria kerwa eke ng'enderere kogasana, at the end of the day, courage iga ekoera abanto batebe ng'a onye rero echi osinyetwe, Eeh, nindi toranye goteemera. Eeh, oo. Abanto bacha bachake gotiga tochake kobwati keria ekemo kia women rep. Eeh. Igo we must keep following. Buna bono iga ntobwate e woman re e wom e e mca eyemo Yeah. yabete elected,

Aba bachoretwe ande ake baria barusetigwe ororo mbabwate nomochie ao, aba bachoretwe ande ake ngocha koreta kwachokire ngocha koreta barenge ogoonchoria, lakini isiko okonyora ng'a abanto. Mweshimiwa bono natagete onyare koba gogototebia gose enchera kwaroireria ecounty ya Kisii noroche ekerengo gose e value ya omong'ina gegochi konyara koba gekorigererigwa na ase enchera engikeranu koreng'ana ne ekatiba.

Ritang'ani registered voters y'abang'ina bare abange because they are over 51 percent iri which means ng'a nabataka gochora abang'ina actually nabo bagakora ki? Nabo bagachora abang'ina babe ebirubu lakini at the end of the day abang'ina aba kwanyora nabo bakoba easily convinced kobekera abagaka aba chikura abagaka nabaya totaeti batware chikura nabo totaeti ng'a mbatwara kura totaeti batware ki? Nabang'ina bakore ki? Baboo babe ebirubu bono ekero omong'ina buna enchera echi oratebirie nainche abande mbare oo ntware ki bono abang'ina obo MP? batato gusigara, oyomo narenge South Mugirango, oyomo Yeah. narenge korwa Bomachoge, nenche Bomachoge. narengo. That was a trial. Yeah. Egere korwa Kisii County, eh, bang'ina gotenena koria gechikoro Tari- chiabo MP, tari egento gosoria. getari giagosoria. Ntwatagete at least nonya oyomo oito, anyore ekerogo ekio. Mm. Tonyorete lakini rende ntwatema goaka tore mbuya mono esikura chiria mwakora ki? Mwatema. Mwatoa. Kiagera echi nachio mwatoa naende to- toteme again next time. Intagete goteba ng'a Abang'ina nabarabwo nabo togwenerete torigereretie, not not by women only, lakini by also the youth, ekiagera omong'ina nere ora understand mono problems chia youth than omogaka ara understand. Lakini bono youth aba ase eng'encho bagocha ba baba converted most of the times by money, na egento eke gekorokwa ng'a comrade, barigia omonto obo oria bareng'aine emiaka, eh, bataka komobekera ekura, Ewana. bono yamanya ko twamanya konyora ng'a intwe bono abang'ina omonto ogokobwatete akore ki? taiyo. Ee, abang'ina gusii mbagwenerete na baria baimokerire igoro, na intwe ntogwenerete korigereria iga. Abang'ina mbare aba bachorirwe ebirogo. Ewa. Buna bono abang'ina bachoretwe ebirogo ba, babete nominated last time. Ntwabate esenator last time. We did not expect esenator eira nesi korigia obo-women rep. Twa expecteti ere naga agachete arigie ekerogo kende eke ase chigender chionsi ikoba ororo, moino onde nere arigie ekerogo kia obo-women. Akairana akarigia ekerogo.

Komoranche inwe motagete totware development na gusii nere ekiini ntobwenerete to change totware abang'inani leadership. Eproblem ntobwenerete gotwara na twateba yaani esolution ntobwenerete gotwara na stakeholders nogoikaransa naende stakeholders be county nabarabwo torigereria ng'a problems obwate chie county kai chikorwera how do we change the leadership to ensure ng'a ya yatwarire this mixed grill abang'ina bare ororo na abanto abare onsi bare ororo erinde tonyore Narigeretie nonye proposals tobwate bono iga chiabanto bakoegwa obo executive abang'ina last time barenge bane gose bono bakeigwa chiri batato timaeti gose women rep neche ekwanera amang'ana ayio gose iga arachake lakini inche buna omong'ina ninche narakurire ng'aki twarenge bane totobwenereti komenta chinamba tari gokea gochia inse eki nakio egento ninche ntagete koboreria igo nonye ne gavana yaito ngwaye naye erengereria amang'ana ayio aba bago approve ebinto ebi nainwe ake esabu yaito ekiagera toraika final stage intagete goteba ng'a Ntobwate nonya nento yoku nomination there are women who have been nominated abang'ina babaire nominated add value you've been empowered bono ase mwaikire bono muri gocha gotwara problem ya besa kora egasi engiya mogocha 2022 naende mosoe morigwe chikura naende moire evalue ya omong'ina ekore ki? Amen. erorekane nari toranyare koegwa chikura echi nini mobwenerete mogotokonya Naende ntagete goteba ng'a nonya ne richiko eri twabeegete, ng'a omong'ina oria Girichikura takoba nominated ne richiko ribe sana because bono abang'ina abange bagotiga nonya ore gochia korigia chikura, otiga korigia ochia koganya abe nominated. Yeah. Kanga bono nonya na abang'ina baria barigirie kabisa bare serious korigia nanga kwansa nabo bakonyora chinomination echi Yeah. so that babe encouraged more and more. Lakini all the same, intwe natotaba nominated na tobaga iga estory, bado we are there And we will still continue looking for votes lakini nigo togoteebia abanto baito gaki mobase korigereria chibesa, gaki mobase korigereria chiparty echi chinene gose ntoro gose ntoiyo, egento mobwate gokora motorigererie morigererie our values, morigererie ng'a we can be able to to make good leaders, motoe chikura. Nigo nkonya koboria ng'a komoranche nkanya gotorengereria, onye motoeti last time mwaete oyomo, gaki next time mokwana oye mbatano, kerache gaki 2022 mokoa aba mca bake na mo MP onde naende onde, Eh, na, na, nonya nogoseneta, naende abange naende ntagete goteba iga. Nonya nobogabana bono 2022, ngoteba tore ng'a bono totagete renti oyo okorigia obogabana, onye egabana kere omosacha, eranning mate yabe omokungu. Gose onye eranning mate kere omokungu, eh. Basoranie Gavana kera omokungu erande emechie yabo gose aidha totware ebinto ebi nabanto bande like other areas in other areas they have really appreciated women gose korigereria mpaka North Eastern ebachorete abang'ina batato obwempi naende nonya chisegi chire naro akongwa nokogamba nabo bagoteba ng'a mong'ina takora ki? Takonyara ki? Bamanyete evalue ya abang'ina and that is the reason they picked them aba abagusii tara to test tari ma understand the value of women in politics because women are very good in in nation building naende go congratulate tori na abagina baito baria bachoretwe ebirogo in various parts we congratulate them because they they fought a good fight bagachorwa ebirogo naende tokobatebia ko baranche banya gopa chimenta chiaito intwe batokonye naende torachorwe agokio. Ah, omwanchwa, otengerete mwanyagetinge, goikera iga abwo nao twakorete onyara koba togosanga omorori oria iga twanyare koba tokorigereria Ebirengo ao ao bi'oboraai twarigereirie okoba aroro kw'omong'ina ne chinguru chiaye ntaranya koba chikorigererigwa mono ase siasa naboigo oboraai. Ase orogongo rwa County ya Kisii twarigereirie ensemo ya Nyaribari Church, twarigereirie abasae na twarorire inki eranyare koba gegokorwa etonyare koba togwonchoreria buna abanto ebirengererio biabo bire igoro ya ogwaka chikura. Ensemo naboigo kobieka omosingi bwe chibese ase ogochigwaka chikura ng'eki negento. Kera gekoba gekogera aborarie obuya ngocha konyara koba bw'ekoigwa aroro, erio abanto baria babwate chibesa banyare koba bakoira obogambi. Naboigo, amaroro y'ogokora amagenderero anyara koba agakobora ng'a ase engencho aria toba bakoru chibesa. Kera egento onyara koba tokogerania ase omorweri onge buna oyo iga, naende goika ching'aki chinde ekero ndamorete omorai oyo iga twaneng'ene ere ase estudio rituko riarero, nabo igo twanyara koba togomotaara ase obisi yaye. Omwenchimi oyo arechire otondo, onyarete koba gakorigia chikura. Gochia obochumbe korwa ase ensemo ya Ribaritache ase ekaunti ya Kisii, amaretane inche Gilbert Kobi, ng'ende akorigia Imwanyagetinge nero chigekero chi'omogusi.